tana keessa dhaamsa dabarfannay barakallahu fiikum warra waan kana irraa dhugaa tana ibsu'uuf dhaabate wajjiin rabbi warra waan kanaaf dhaabate kheeyrii itti haa oolee mizan hasanaa irra dalagaa isaanii rabbi haa kaawufi kanaafu yaa jama'aa keenna uf haa laallu gama aada'aa jedhamee amantii jedhamee haala kanaan kaa'amuu kana keessatti eennu namni waan kana duubaan ummata kana dhiiba'aa jiru namni waan kana ammoo sirna kana baasee maqaa waaqeffataa kana itti baasee Ummanni Oromoo duruu amantii ufii qaba. Amantiin isaallee Waaqeffata'a. Amantiin biraa martuu alaa nu dhufte jedhee holola akkanaatiin ummata keenna cabsu eennu? Dura Ahabaashiin biyya teennatti Wayyaaneen Lubnaan irraa gad seensiftee amantiin kanaa kana qabadhaa kanaa achi hin ta'u jette. Adda Bilisummaa Oromoo moonaa qabsoo keessatti waa'ee amantii wal barsiisuun dhoorgama waan jedhu heera keessaa qaba. Wayyaaneen da'awaa Ahbaash malee da'awaan biraa biyya tanatti bakka hin qabu waan jedhu harkaa qabdi. Adda Bilisummaa Oromoo illeen Waaqeffataa malee moonaa teenna keessatti Amantiin harkaa hin jirtu ee harkaa qaba wal bira laalaa kaa mee as biratti akka dhaabaatitti humnallee qabaachuu dhabee faca'ee addaan wal quqqurtee addaan wal sabbaffeeree wal nyaatee wal jibbee firqaa gara garaatitti addaan ce'ullee warri adda bilisummaa oromoo jedha adda bilisummaa oromoo ebaluu adda bilisummaa oromoo ebaluu adda bilisummaa oromoo ebaluu jedhee addaanillee maqammaan isaan amma haalayinumaan isaanii nagaa bakka ta'e amma wallaalleerra Akka warra Pirootestaantii pheenxee kana isaanuu mataan isaatuu Baayibili maan isaanuu hagam akka ta'e hagam hin beekamne. Addaan wal ciree wal ciree wal ciree gara hedduu wal baasee jira. Kunillee karuma sanitti akkasi wal ciree wal ciree innuu gara gara wal baaseera. Eega kufee, eega faca'ee, eega ummata keenna diqqeessee, eega ummata keenna salphisee, eega ummata keenna gabrummaa kenneen dubatti amma ammoo amantii tana nyaachuuf jecha bakka du'ee xarrisee, Bakka du'e nutti xarrisaa jira amantii tana waan kana ummata keennatti encourage godhee babaldhisee nama keenna karaa kana dammayssee amantii irraa fageessu aman islaamummaa irraa fageessuuf kaleessumaa kaleessumaa kaleessuma ka'umsa irraayyuu kofiyaan hin bilisoomsinuu jedhaniiti wayyaaneen biyya kennanii biraa yaa'uun beekamaa warra waatii irratti xiqqoo isii waa qaqabsaa'ullee malaan sobanii biyya taan biyya alaatii yaasanii ta warri ofii shaanxaa guratee yaa'e sumaalee gad yaasanii achiin duubatti gara keenyaa achi yaasaniit UNHCR irratti jalatti galmaa'ananii galmaa'anii bakka biyya mara faca'anii ofirraa taa'an. Maal qabsoofna jedhan wanni qabsaa'anu hin jirtu. Rabbi wanni diqqeenna tana nurra kaayee gabrummaa tana nutti fe'eefi waa male'ee miti. Nutu isa wallaalee karaa qabsoo haqaa itti qabsoo goonu karaa awaamumma'aati moo kaayoo amaaw awaamumma'aatiin bilisoomna moo Kaayoo haqaa ta Rabbiitiin bilisoomna, karaa akka Rabbi jedhetti qabsoofnuun bilisoomna moo kaayoo kufriitiin bilisoomna? Mee namni Islaama laala namni ummanni Islaama irra caalaan ummanni Oromoo Islaama eega jenne nama hagoo tokkoo lama sadii afurii yoo ka kiristaanaa nu keessa jiraate Islaamummaa irra qaanfata, isaan biratti waa'ee Islaama dubbachuu salafata, namni Islaama isaan waliin deemtan wanni qaanii qaba hin jirtu Islaamummaa keessa mataa ol qabannee Islaamummaa ol qabnee Yoo deemne qofa Najjaanaa wallaalee namni keenna jara wajjiin wal ta'ee kaayoo jaraa tana fudhannaan diqeenni tun nurra gad teette. Osoo Rabbitti as baqanne diqeenni nurraa kaati. Osoo diinii teenna ol qabne diqeenni nurraa kaati. Diinii lafa buufne. Diinii kufrii ol kaafnee diinii awaamaa ol kaafnee warra pheenxee ammoo ka awamuma tanaayyuu maayii itti dhamane ka eega nama qalbii isaa saamee keessaa fudhatee islaamummaa irraa ala godhee achiin duubatti awaama godhee awamummaa irraa gara pheenxeetti raru'uuf haalli laafa. Bifa kanaan warra duula'aa jiru itti beekkachuu dhabneet Rabbiin diqeena tana ammoo gad dallansuu isaatiin nurra kaayeet gabrummaan mataa irra nu ejjatteet har'aan tana Wayyaaneen Itoophiyaa biyya guutuu dhuunfatteet, keessa fandalalteet ummata bakka maraatti itti taphataa turte. Tapha kana namni taphachiise eenyu? Warruma isin bilisoomsina jedheet mata duree ta'eet deemutu asiin gahe. Tunummaan nu hin galtu. Warri kaleessa Warri kaleessa waggaa afurtamaa qabsoo waggaa afurtamaa dhaaba umrii waggaa afurtamaa qabna jedhanii himatan qabalee takka bilisoomsuu dadhabanii ufiifuu akka dhaabaatti jiraachuu dadhabanii gadi garagalanii diigamanii har'a akkamitti